Honor Magic sekiz Pro Air, iPhone Air-iň hakyky garşydaşlarynyň biri. Şu telefon bir hepde meň esasy smartfonym boldy, içinde sim kartam, hemme priloženiýalar ýüklendi, bu telefonam gyra aýyrdym danym bir hepde şuň bilen gezdim. Göräýmäne ideal smartfon, inçejik, ýeňiljek, kicijek, ýöne bar zat olar ýalak gowy däl, telefonyň öz minuslaram bady. Geliň bar zady başdan başlalyň, taýyn bolsaňyz, başladyk. Smartfonyň raspakowkasy we harakteristikalary baradaky wideo biziň TikTok kanalymyzda durandyr, kim görmedik bolsa geçip görüp bilersiňiz. Bärde o zatlary gaýtalap oturmarys, ynha mende bärde prosta korobkajygyny goýdum. Bul wideoda biz esasan şul telefonyň bir hepdäň dowamyndaky beren duýgulary bilen Tanyşarys. Onda näme, başlalyň göni dizaýn we ergonomikadan. Telefon ýaňam belläp geçişim ýaly, kiçijik, inçe we iň esasy zatlaryň birem ýeňil. Birinji sapar korobkadan çykaryp elime alamda, Wow effekt döredi, dogrymy aýdaýyn, hakykatdanam haladym bir sirek, iPhone Air-daky ýalak wow effekt boldy, üstesine-de dizaýnynam özüňiz serediň we baha beriň, meň pikirimçe iPhone Air-den has owadanmyka diýip pikir etýän, Onnoňam Apple şol telefona üç sany kamera goýup bilmändir, Honor bolsa goýup bilipdir, oň üçinem ullakan respekt diýesim gelýär. Indi, telefonyň eliňde oturyşyna söz ýok, eliňe alýaň-a, saklamak gaty rahat, iki eliňde-de şeýle, görşüňiz ýalyk, hiç hiläk mesele ýok, gaty gowy oturýar eliňde. Telefonyň ölçeglerem örän gowy. Bunda alty nokat otuz bir dýuýmlyk ýüz ýigrimi gerclik LCPO AMOLED ekran oturdylandyr. Indi seradyň. Çeýe elinde saklaýaňa hakykatdanam gowy, söz ýok. Ýöne buny ulanyp başlaýaň welin azajyk diskomfort döräp başlaýa. Size düşnükli bolar ýalyk ynam meň öz esasy smartfonym Pixel dokuz Pro XL, primerno iPhone on alty Pro Max, on ýedi Pro Max ýalyk ölçeglerdäki telefon. Bu-da ina inçejik we kiçijek honar. Ol boýam, boýam gysga, iýinem gysga, hemme zadam bul telefonynkydan gysga. Bilemok, belki-de meň ellim beter ullakandyr, belki-de men bu telefony öwrenşendirin, ýöne şuny men iki elim bilen alyp, arkaýyn ýazyşybam bilýän, arkaýyn ulanybam bilýän. Bu telefony bolsa men iki elim bilen tutýan welin azajyk diskomfort döräp başlaýar bir hili barmaklam bir birine mişaýt berýär meň hem işim şolar ýalak men postoýanno her kim bilen ýazyşyp durmaly jogap berip durmaly we şu telefonda hat ýazmak maňa azajyk kynrak bolýar indi şuňa köp kişi diýip biler bir eliňde ýazyberdä ekran kiçjikkä diýip dogry olam howwa bir eliňdede ýazyp bolýar ýöne bir eliň bilen ýazanda tizligiň has peselýändir meselem iki eliň bilen sen has çalt ýazýaň bir eliň bilen Azajyk haýalrak ýazýaň. Umuman ýagdaýlar şolar ýalak. Onnoňam telefonyň galyňlygy, alty nokat bir millimetr. Aýfon Air ulanýanyň nädip ulanýanyna men-ä düşünip bilemok, ol bäş ýarym millimetr bundanam has inçe bolýar, ýöne şu telefon iliň kesip gelýär. Saklamak rahat-da, ulanaňda bir hiljek diskomfortlary döretýär. Umuman ergonomikasy bilen-ä düşünişendiris diýip umyt etýän. Dizaýn barada aýtsak, onda söz ýok, materiallaram ýokary derejede, gapdal ramkalary alýuminden ýerine ýetirilen, görşüňiz ýalyk antenalary bir topar çykyşlary bar, telefonyň anten tutuşyna-da hiç hili söz ýok, bir hepdäň dowamynda anten tutman kösenen ýerim bolmady, hakykata hakykat diýmeli. Arkasy matowy aýna odnotonnyja, strogyja owadan, dürli-dürli reňklerem bardyr, bizde ak reňki, bundan başga oranžowy reňkem bar, gara reňkem bar bul smartfonyň. Telefonyň sag gapdalynda ses sazlaýjy we power knopkalary bar, ondan başga-da kamera kontrol knopka-da bardyr. Şu knopkadan men ýadadym bir hepdäň dowamynda ynanaýyň diňe gerekmejek wagty basylýa, diňe kamera açylýa ýa-da ýo-ýo diýip Honor-yň öz galasowoý pomoçnigi bar şol açylýa. Düýbünden maňa gerekmejek wagtlary to ýest ložny nažatýalar ýaman kän bolýa. Kamerany açyp açmak üçin-ä oňa iki sapar basmaly, bir sapar basyp saklap dursaňam ýaňky belläp geçen ýo-ýom açylýa. Aýtýan-a, hiç hili et maňa gerek ýaly wagty açylyp, ýürege düşýär. Dolanalyň ýene-de telefonyň ekranyna. Razmerler barada ýaňy aýdyp berip geçdim. Bärde örän gowy LCPO AMOLED ekran oturdylandyr. Üstesine-de şym diýilýän zadyň yzam ýok, gaty gowy. Honoryň ekranlaryna oň üçin aýratyn respekt bermeli, sebäbi bärdene ýörite Honor Ea Comfort diýip režimler bar, şoňa girýäňiz we şymy maksimalna azaldyp bolýar. Netijede siz näçe seredäýiň şu telefona, uzak gije telefon seredip oturan wagtlamam bar. Gözüň agyranogam, guranogam hiç hili problema döredenok. Hakykada hakykat diýmeli, men şu telefony alyp buňa uzakly gije seretsem gözüm erbet agarýa. Honor Magic sekiz Pro Air-iň iPhone Air-dan ýene bir tapawudy, olam dinamikler. Bärde iki sany dinamik bar, aşakda biri bar, ýokarda biri bar we polnocennyý stereo ses çykýandyr. Howa kaçestwasy olar ýalak gowy däl. Meselem, beýleki Honor modellerde sesiň obýomy, göwrümi has gowy, birhili has dykylyja çykýar, bärde olar ýalyk däl, ýöne onda-da stereo ses. Iphone Air-de bir dinamik, mono ses. Bu-da birhiljek. Meň pikirimçe, Apple tarapyndan ýalňyşlykmyka diýip pikir etýän. Şul telefonda meň düşünmedik ýene bir zadym ba olam nagrew öz özünden gyzýa telefon hiç hilik agyr zatlaram edemok ýa bir üýtgeşik zatlaram edemok internet açýaň ýada wifi açýaň iň gyzyklysy meselem internet açamda ina buda gyzýa söz ýok ýöne bul wifi bagyl durkada gyzyp bilýän smartfon özem oýunam oýnamok diňe tik tok instagram telegram şular ýaly messenjerlerde otyrýaň wideo görýäň welin telefon Ne to ştoby ýylaýa, ýok, prýam hakykatdanam gyzýa we gyzgyn bolýa. Buň näme üçin bolýanyna men düşünip bilemok. Belki-de isparitelni kamera has kiçijekdir, gowy işläp bilýänäler, belki-de obnowleniýeler bilen bul ýagdaýyň düzelmegi mümkin ýöne edil häzirlikçe ýagdaýlar şolar ýaly. Honor Magic sekiz Pro Air bilen ýene üçülenji gün telefon barada aýtmaly zatlar bar, telefon gyzýa. Näme üçindir çalaçana guska berýän oýun göni gyzyp başlaýar. Şu tehna holma galyny otyrs. Görşüňiz ýalak. Indi bilemok ne ne düşünjek. Ma bilemok ýöne dur kada gyzyp bilýär men. Pikseller şon ýalak mı kada diýsem ýok. Bunda da şu problema bar. Olam elbetde şu korpusyň inçeliginden. Normal ahlak zenya goýup bolanok. Prosesor hem güýçli. Ýagdaýlar şolar ýalak görüberýäs, dowam etýäs. Ýöne muňa garamazdan telefonyň işleýşinde hiç hili söz ýok. Içinde Mediatek Dimensity togsan bäş nol nol prosessory oturdylan, oň gapdalyndan on alty gigabaýt ram we bäş ýüz on iki gigabaýt hemişelik ýadam badyr. Bulaň üçüsini şeýdip jemleýäň welin, telefon prosta raketa uçýar. Ýene-bir sapar gaýtalaýan, gyzýanyna garamazdan, telefon hakykatdanam çalt işleýär. Doňmak etmek diýilýän zat ýok. Üstesine-de bärde Android on altyda esaslanan Magic OS on hem oturdylandyr, oňa-da üýtgeşik bir pretenziýa ýok. Az-owlak bir-iki sanjak mälis zatlary bar, ýöne w celem ulanmazça däl. Elbetde beýleki hytaý oboloçkalary bilen deňeşdiräňde, meselem ColorOS bar, HyperOS bar, olaň ýanynda bul oboloçka gaty garyp. Kastomizasiýa tarapyndan söz edemizde, animasiýalar bärde olardaky ýala owadan däl, howwa ýöne onda-da ulanmalyça däl. Edil şu wagtdan aşda pat sýom edip men size biraz görkezesim gelýär. Mende şuňa tüýs ýüregimden düşünip bilemok näme üçin Honor-da şular ýalykdygyna. Ine serediň, ikonkalary görýäňizmi? Her birinjiden-ä gaty orta ýakyn ikisem, to ýeska bu-da buşdaýrakda, gyrarakda durum bolýarlar şul ikonkalar. Ol-a birinji moment süýşürip bolanok hiç hili. Ikinjidenem şul ine şak görkezýän bar-a, şul näme üçin şul gyrada, näme üçin şul ortada däl? To ýest men şoňa dogrymy aýdaýyn bir hepde gezdim, gözümi agyrtýar şullaý şul şaklar. Ýara aýryň şaýdar maňa umuman gerek ýaly näçe şak geçenim günüň günüň dowamynda bilmek. Ýa-da şuny bolmanda ortada goýan bolsalar has gowy bolardymka diýip pikir etýän. Ýöne animasiýalaryň işleýşine zadyna söz ýok, görýäňizmi? Gaty blokirowka ekrany zady gowy kastomizasiýa edip bolýar. Bu-da kimi ýatlatýar? Elbetde Apple-y ýatlatýandyr. Ýöne ýene bir sapar aýtýan, bu zatlar bir ýaşamaz ýalak zat däl, ulanmaz ýalak zat däl we obnowleniýalaryň kömegi bilen Honor hökman o zatlary çözermikä diýip pikir etýän we umyt etýän. Indi. Köp kişiň berýän soragy, bul telefonyň global wersiýasymy ýa-da hytaý wersiýasymy? Jogap ýönekeý bul telefonyň hytaý wersiýasy oglanlar ýöne gorkmak gerekgäl, görşüňiz ýaly içinde rus dilä bar. Mesele ýok hemme zat terjime edilýär. Play market goýup bolýa olam problemasyz işläp dur. Hemme gerekli bendler ba we Aşgabatda bolsun welaýatlarda bolsun anten tutujylygyna şu telefonyň. Hiç hile söz ýok. Özem meni ýene bir begendiren bir zat bar, ony men hepde gutaryp gelýäkä bildim, ýogsam öz eSIM-ym buňa geçirerdim, howwa smartfonda eSIM funksiýasy hem bar eken. Hytaý wersiýa telefonda eSIM-am bar. Honor eýýäm bul Honor-yň birinji telefony däl, hytaý wersiýa bolup eSIM-li birnäçe modellerine eýýäm şony edip gelýäler, ýigrimäşinji ýylyň aýagyndan ýigrimi altynjy ýylyň başyndan bäri We meň pikirimçe bul örän gowy tendensiýa, sebäbi beýleki hytaý öndürijilerem häzir bu zatlary görerler we öz hytaý wersiýa telefonlaryna-da eSIM goşup başlasalar, ynanaýyň global wersiýa smartfonlary almaklygyň gerekligem ýuwaşjadan gaçyp başlaýar. Puljagazyňyzy ekonom edip, hytaý wersiýa alsaňyz, birinjiden-ä akkumulýator gowy telefon alýaňyz, eSIM-li, rus dilli üýtgeşik bir problemasy bolmadyk smartfon alarsyňyz. Indi, akkumulýatorlar barada gürleşip başlan bolsak, onda bul smartfonyň içinde bäş müň bäş ýüz miliamper sagatlyk batareýa oturdylandyr. Men raspakowka wideomda-da aýdypdym, Honor şu zagazça korpusyň içine bäş müň bäş ýüz miliamper sagat dykyp bilen bolsa, onda olara ullakan respekt diýip. We bulardan azajyk tamam ulydy. To ýest, telefon has köpräk wagt ýaşarmyka diýip pikir etýärdim, sebäbi. Geçen ýylky Honor Magic ýedi Pro bilen bir hepde etdik, Honor Magic alty Pro bilen bir hepde etdik. Şo taýda-da bäş müň bäş ýüz, alty müň bäş ýüz-e görek aralygyndaky batareýalar oturdylandy we olar iki gün meselesiz ýaşap bilýärdiler. Ýöne bärde ýagdaý olar ýalak däl. To ýest ýa prosessor bärde has bir köp resurslary talap etýär, ýa-da ahlajdenýaň gowy däldigi sebäpli, ýa-da optimizasiýa gowy däl, ýa-da bu zatlaryň hemmesi birden, ýöne telefon iki gün ýaşap bilenok. To jest günüň dowamynda bir sapar, iki sapar şuny hökman zarýada goýýan we bu meni gynandyrýar, soňky sapar haçan olar ýaly honor ulanandygym ýadyma düşenok. Meselem ina şuny da ýok Pixel-i men bunam günüň dowamynda iki sapar dagy zarýada goýýan ýöne bu telefonlar düýbünden zarýad saklap bilenok. Honoram bir hili şolaň yzyna ýetip barýan ýalak bolup gitdi. Menä dogrymy aýtsam düşünmedim. Ýöne ýene bir taraby bar bu telefony özüne esasy telefon edip aljak adamlara-da men düşünemok. Bir hilek, kak buta by bul esasy telefon dällänim şun ýaly bir telefonyň gapdalyndan ikinji smartfon şeklinde götermäne gowy enjam ýalak görýän men buny aslynda. Oňam özüniň bir prçinjikleri ba, häzir olarda ýuwaşjadan ýeteris. Egerde şol ssenariýada ulansaňyz onda howwo belkide buň zarýady size ýetip biler. Indi näme üçin bul esasy telefon bolup bilenokda diňe esasy telefonuň gapdalyndan kömekçi bolup bilýä. Iň birinji sebäp bulam kameralar. Ýaňy belläp geçdim iPhone Airda bir kamera bar bunda üç kamera bar diýip howwa ýöne ol üç kameraň ikisinden üýtgeşik bir derek ýok oglanlar ultra giň obýektiwa wapşe biderek ow howa gowy bolsun ýagty bolsun tapawudy ýok gowy suratlar düşürip bilenok. Ondan soň ikinji üç nokat iki x üçin niýetlenen altmyş dört megapiksellik telefoto obýektiwi bar. Olam bir hiljek gaty bir ynam döredenok oglanlar ynanaýyň maňa. Ýaňkyrak ýagtylyk gowy bolsa normalnje suratlary düşürýä ýöne ýagtylyk ýetmän başlaýa welin eýýäm wapşe bir Çotky stat ýitip başlaýada mygla bolýa to ýest hatýa optiki stabilizasiýada ba öz özüni stabilizasiýada etýa ýöne şonda da suratlaryň kaştosy kän bir gowy bolanok meň instagram sahypamy yzarlaýanlar bul telefona düşürilen suratlary storislarda görýändirler sypdyrmazlyk üçin sizem geçiň yzarlaň şolar ýaly zatlary görüp bilersiňiz umuman aýdamyzda bul telefonyň kameralaryndan menä näryza esasy obýektiwi bolsa elli megapiksellik ol enä narmalnje suratlary düşürýa söz ýok bir Surat düşürmekde iPhone Air bilen deňiräk diýsek hem ýalňyşmarys, ýöne wideo düşürmekde bul ondan gaty galýar, gaty pes. O taraplarynam hökmany belläp geçmelidir. Ikinjiden, bul telefonyň gabaritleri, hawa, hakykatdan hem eliňde saklamak aňsat, söz ýok, hä, ýöne ulanaňda azajyk kynrak bolýar. Ikinji telefon şeklinde çykaryp käwagt alýa-galýa etmek üçin ýa käwagtjyk ýazyşaýmak üçin gowy, normalnyý, ýöne. Alty nokat otuz bir dýuýmlyk ekran bilemok iki müň ýigrimi altynjy ýylda menä kiçiräk görýän. Egerde siz kiçi ekranly ýeňil telefon gözleýän bolsaňyz onda söz ýok Magic sekiz Pro Air ýüz prosent siziň üçin iň gowy çözüwleň biri sebäbi iPhone Airam bundan has ullakan ýadyňyza salyň oň gabaritleri has daýawdyr bul kiçijek eliňe ykjam ýöne ulanmakda azjyk diskomfort döretýän smartfon. Magic sekiz Pro Air-de ýene bir düşünmedik bir zadym bar, olam şul frontalny kamera. Magic sekiz Pro-da nastolka idealny işleýän Face ID-iň analogy bar, iPhone-lardaky Face ID-iň analogy bar. Siz diýip bilersiňiz, bulam ýüzüňden açýar-aý. Hawa, bul ýüzüňden açýar, ýöne diňe suraty ulanyp açýandyr frontalny kameradan, olam gije işlänok. A Magic sekiz Pro-yň özünde, ýedi Pro-da, alty Pro-da-da Hakyky face ID bar we garaňky bolsun ýagty bolsun tapawudy ýok o sizi tanaýar we telefony blokdan açyp berýär ol has howpsuzlygam güýçli bolýandyr o tehnologiýaň bärde näme üçin Honor-yň şony goýmadygyna düşünemok şu zaraşa nokatjygy goýupdyrlar dynamic island ýaljak bu da işläp dur zaýap dur ýöne şol nokada derek normalny polnocennyý face ID goýan bolsalar telefon bir iki basganjak ýokarda bolardymyka diýip pikir etýän. Serediňe ýene bir prikol. Ina şu wagt görýäňizmi uwdimleniýa gelýär deýs nowk atmetik nrawitsa diýen bloga salýana seret şol ýapylanok şollaý kontendi uwdimleniýaň ýapylanok aslynda ýapylmaly indi bolýa indi şeýtýäs ýüzümi şu wagt okanok uwdimleniýa ýapyldy boldy indi şuny ýüzüň bilen açmasaň görüp bolanok näme gelendigini ýöne ýerde basýaň ýüzüm okadan ýanok Ýüzümden tanady, açyldy. Ýeňde bloga basýan-a, ýiten ogşalyşda-da çykyp durýar. Hatda smartfon blogy dur, ana indi. Gara şony ýaljak, owunjak glýuk bar sistemada, özem proşiwkaň iň soňky obnowleniýesi. Geliň indi oglanlar we gyzlar käbir netijeleri jemläliň. Honor Magic sekiz Pro Air. Bul esasy telefon bolup bilermi? Bolup biler, eger-de siziň elliňiz gijijek bolsa, birinji şerti. Ikinji şerti, eger-de size ýeňiljek we kijijek ekranly telefon gerek bolsa. Üçünji şertem, eger-de kameralar siz üçin gaty bir wajyp däl bolsa. Ana, eger-de şol üç şert ýerine ýetýän bolsa, onda Honor Magic sekiz Pro Air siz üçin iň gowy çözüw. Ýöne ýaňky üç sanak şert ýerine ýetmeýän bolsa, onda ýok. Onda bu telefony men size maslahat berip bilemok. Ýönekeý Honor Magic sekiz Pro-ny özüne alyň, eýersiz, we lezzetini görüp ulanyň. Buny bolsa gapdaljygyndan alyp, ikinji smartfon hökmünde ulanyp bilersiňiz. Ana oglanlar we gyzlar, netijeler şolar ýaly. Näme telefon satyn aljak bolsaňyzam, Gülzümi söwda merkeziniň nolunjy gatynda ýerleşýän Technohoz magazininden alyp bolýanlygyny size ýatlatýan, geliň, gürleşeliň, oturalyň we size iň gowy telefony saýlap berip goýbereliň. Bu wideo size gyzykly we peýdaly bolandyr diýip umyt etýän, indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoz, sag boluň!